I have brought another girl to you.
Nhasi togara kuVip ndine mhene yandiri kuda kutaimira ikoko. But atina mari yedoro reikoko naye. Todedza matsaga ana Michi toita konde konde.
Hey maslay queen mushandiro mari yerent yadarikidza mazuva. Ndezvekudeedzera here tinouya nayo. Usadaro wangu uri munhu wekuziva. Tikawana mbinga mukati todzoka nemari yako. Vasikana imimi munonetsa amubhadhare taxi munozongoti we can pay in kind.
Aria zvauriwe utinyadzise. Se last time wakazenge wadhakwa wakatidzingira mhene patable. Ko ndozvineiko askana?
Hesi askana, ndatumwa nemunhu ari pakona apo ati he is taking care of all your bills. Andipa business card rake iri ati mufonerei. Ndiye kamhene yandanga ndichitaura. Hehede, nhasi tahwina. Zvauriwe udhakwe mboko utimakise.

I have brought another girl to you. Handina kukumisa kwenguva hombe here? Ndinovimba wasara ukanwa champagne yawapiwa. Aewa, kana ndikanetseka ndiri muimba yakanaka kudai here? Handei tinorara.
Ndakuisira mari unotenga lunch nemafriends ako. Thank you honey.
Hai, andipa 1000 rega tiite tipe kambuya kaye mari yako yerent. Ndaive na Mia that day, can we do lunch? Will call when I am free, toitira lunch yacho kumba kwangu. Ah, dzawira mutswanda.
Kwakanaka here kwauri kuchena kudai usina kundiudza? Ii, asikana, handiti makabva kumbinga yenyu here, ndawanawo yangu. Ah, iri bhoo. Asi marwara here asikana? Vasikana vaye vanonyanya kuda zvakapfava kunge honye. Shamwari yacho yakauya nezuro. Ndakuudza kuti zvakataurwa nasekuru hazvinetsi wani. Vasikana vacho vano inungo dzekushanda here? Kwasara kuti vazadze havo hari yangu. Wane mazuva mangani uchi bleeder nekuti ropa rave shoma mumuviri mako? Ndava ne 10 days ende asi mazuva angu e period. Uri kutoda kuwedzerwa ropa? Manje andina kana cent. Ndakuudzai vasikana imimi asi amuteereri. Chionai manje kwazvasvika. Ndokwanisa kungobatsira iwewe asi usadzokera kumurume uyu. Ko wadii wambotsvaga basa modzidza kugutsikana nezvamuinazvo?
regai ndimboita zvemumwe wake ariya ariya anonyanya ruchiva too much is everything okay nhai riya ko warara warwara here ah hapana nyaya apa its just a period pain ko iwe ukubvepi
ko muno mumba zvamatova muwadhi chaimo nhai asikana Kuita zvigulani kudaro bho here. Askana musatidaro haa mbinga iye haiite. Kuda zvinhu kwangu uku kunge paper bag. Pasina muteuro yandakaitirwa haa hameno dai ndiri papi izvozvi. At least Aria ingori period pain haana kusanganawo nembinga iyi so she will be fine. Nhai askana zvichiri zveperiod here? It's been more than 10 days now wadii kuenda kwa doctor? Kwasi wakawana basa? Yes askana ndakapona neburi retsono handichade life iya. Maiwe zvangu ko ariye akadii kundiudzawo kuti akaona mhene iya ndaimi. Kwakanaka here kwauri kuchena kudai usina kundiudza? Ii askana handiti makabva kumbinga yenyu here ndawanawo yangu. Haa iri bhoo. nguva yese iyi ndaita iperiod pain ndarwadziwa hangu asi unoziva hatina zvatingakwanise kuita murume uya nekuti tisu takavhima munhu aitotivhimawo dambudziko tisu tinoita kunge gonzo raisirwo dovi ehe dovi patyirimbani nekuda soft life izvozvi baba vaye vari kutoenderera mberi nemabasa avo ko tinovaita sei hedu hapana